Welcome back. Waduoku kendo onagi wabeduru joma dimbore. Hmm? Wamanye uru yo ma wanyalo dimbore godo dimbruok. Wach mar gate crushing functions ni odhi mang'eny lakini ok en gima ber. Adieri to ber. Emomiyo sani koro Ineno ka nyaka jodala be koro osechako chiko yo ma jo town beto ga go nikech ing'eni ok inyal wuok dala tidhi adhiya limo ja Nairobi kok inyise ni biro. To dala ing'eyo ni culture mane wan go en ga kama kidwaro biro limo ng'ato kata kidwaro biro ir ng'ato ok ochuno kata ni nyaka igo simu, i book appointment, iwach chuth bla bla bla bla. Lakini sani uchumi rach kamoro amora. Hmm? Piny tek kamoro amora to piny tek ne ji te. Ko- To tinde tinde limbe mag aweyaye to odok piny lakini nitiere gimoro ni gate crashing welo sana sana dala kidhi welo dala seche moko inipango ni wendi biro kata mana ji auchiel kata ji abiriyo magi welo mi budget negi en welo ming'e ni idwa rito to welo ka biro biro ni tip Jogweng', mmh, jogweng' yani joma nie around, gin e jogweng' koso gin e neighbours, gibiro abira. All of a sudden iyudo ka in gi welo 20 to ni budget for 6. Kendo ka gisebiro to gidimbore gibet omera, oh, ok giwuog kata. Kata seche moko nudwaro discuss kata issues u moro ma ma private kata mana family mata koro seche moko kata tamu kata kaka ilosi kata kaka igolgi eh? ni koro sani koro wadwaro wacho wechewa mm -mm. Pens gibiro gimosewelo gibet piny alafu nitiere abit moro ma be gin ga godo ma be okonyga ji ndondo ji moko manono tinde in kanye eh, itimo ang'o itedo ang'o itedo kanye kia i- isenyombo kia ang'owa yani gipenji penjo moko mok bi kata konyi eh? Ei, wabede uru jok ma odimbore eh? nitiere penjo moko ma miyo kata ji bedo ga uncomfortable yawa eh? koso un uneno nang'o Midwa nono anona ng'ato, inono ng'ato, inono ng'ato, inono ng'ato, dhi konyi gang'o? Dhi konyi gang'o owada? Ng'ato ka ng'ato sani oting' mizike. Mm? Wan gi battles, ng'ato ka ng'ato nigi gik ma, gik ma ji te pitia, ma kini idwa chako penjo ng'ato tinde itimo ang'o? Seche moko ng'ato ipenjo ni tinde itimo ang'o, nosemanyo tich higni abich pok noyudo kata tich. Eh? Inyo bi isenyombo kata be osekendi. Seche moko ng'ano koka chiege dhako nyocha oweye oting'o nyithindo te odok ne ex, ex ne. Eh? Kata seche moko ma en ma en uh, miyo ma dichwo nyocha koriembo kata okendo ometone kaso wacho ni en ok nyal metne owuon. Seche moko en ng'ama kaka nyocha spouse ne otho. To in ikasori ikasori mana ka gima koro koonge tich. Koro konyisi ni onge tich idhi miye tich. Koso idware ang'o? Ng'ato ka ng'ato olu lane ne mondo watimre nade? Wadimbre. Nono anona ji ma oyuma oyuma ok ber. Gate crushing functions ok ber. Hmm? Alafu bragging moko be manono manono. Ha? Ng'ato ok dwar kaka kaka en go en ng'ama lich kia ang'o ang'o. To koro ka koro ji osebiro ni koro o paro ni in gi connection ni mondo ikonygi to koro o onge. Wabede uru jok modimbore onagi. Wabed joluo gin ga jok modimbore yawa. Wabed uru jok modimbore. Alafu an ok ahero ga siasa. Hey, to sani asmiyo asmiyo kamoro amora asmiyo nyaka joma onge kuoro odak mana ni asmiyo asmiyo asmiyo pride moro mabiro ga kapok gimoro olosore ni be seche moko rach miyo bedo abeda over confident ma koro kata ka gino onego bed ni biro to koro gino ok oyu ok oyudi koro wadimbre uru wabede uru joma bedo gi horruok kata wahore uru alafu mogik onagi wabede uru jok ma konyore mamako ng'ato Mm? Asewuotho e kembe, kembni, kembni mopogore opogore, to ibiro yudo ka jok moko, jodhok moko ka, gin ka ng'ato osenyono kamoro to kelo mana jogi, to kelo mana jogi, lakini onagi. Ibiro nyisi niya, qualification, hmm? ndalo mane pod aonge any certificate, inyisi niya, ok itime kata mana certificate mondi, time kata mana diploma mondi. Kisedip timo diploma, the same person mane nyisi ni time diploma ni, ochako nyisi ni sani ting'e ni koro gi gikawo mana jo degree. Degree no be kisedhi miyudo, gikawo mana jo masters. Hey! We miyo ng'ato false hope, kok inya miyo ng'ato tich, to isetsa ng'ato di ni an ok anyal miyi tich. Moloyo miyo ng'ato false hope ma koro obedo gi hope kuomi to Kar iwuonde to iti ing'eyo ni iwuonde. Lakini ka if it is in your power inyalo miyo ng'ato tich, to mi ng'ato tich. Waherre uru, wanyis uru hera ne jomoko. Alafu, anyuola be, waluorre uru. Hmm? Waluorre uru. In the sense that, iwachoga ni dhier mako wadu ok moni nindo. Donge? Mana kaka mwandu mwandu ma kwadu ok nyal yieng', watem uloke kamano to onge kaka ng'ato loke kamano. Okay? Ti matek ne mari. Nikech ing'e ni seche ma ji ji ginene, ji a piny, onge ng'ama ong'eyo ng'ama biro bedo successful. Koro ei ot kibiro yudo ka ng'ato achiel bedo successful moloyo moloyo jowetege. To konyiso ni jowetegi ka are not worthy. En anena ni lwedo be ok rom. to koro ka lwet ok rom ng'ato ka ng'ato tim atima i hasol imbe hasol iyud mana mari no matin hmm? mari no e mari mar wadu cha mar wa mar wadu in short ate moche niya nyathiu kotamore konyi mano business mare ee koro mana kamano uh, stay tuned for more videos bye bye